Әлхәмдүлиллә, кадерле кардәшләрем, бу дөньяга Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр адәм баласын безгә булганнарына да хәзерге заман кешеләрендә Һәм бездән соң, йөз ел үткәннән соң да буласы кешеләрне Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә шушы дөньяга бары Аңа гыйбадәт кылыр өчен яратты. Аллаһ Раббыбыз Куръәни Кәримендә әйтә: "Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, ва ма халактул җинна вал инс илля лиябудун". Кешеләрне һәм җеннәрне халык кылдым, бар кылдым ди бары миңа, ягъни Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылып яшәр өчен ди. Әйе. Без инде бу аятны сезнең белән еш ишетәбез, әлхәмдулилла. Еш ишетүебезгә карамастан, онытылып китәбез кайвакыт. Яки шуның кадәр күнегәбез, хәтта ки бар нәрсә автомат рәвештә башкарыла, Ихласлылык югалырга мөмкин, мәгънәсе югалырга мөмкин, яки дөрес, бәлкем, һаман да аңлап бетермибездер гыйбадәт дигән сүзне. Һәрбер адәм баласы иртәме, соңмы шушы дөньяда яшәгәндә Яшенә карамастан, иртәме-соңмы ул сорау бирә үзенә, ике сорау. Ни өчен мин бу дөньяга килдем соң? Әйе. Монда утыручылар һәрберегез ул сорауны биргәнсездер, мөгаен. Бәлки ишеткәнегез бардыр. Һәм килгәнмен икән бу дөньяга, нәрсә эшләргә тиешсең мин? Монысы инде икенче сорау. Кызганыч, кардәшләрем, күп чоракта кешеләр әлеге ике сорауга җавапны дөрес җирдән эзләмиләр. Һәм еш адашалар, саташалар. Һәм бар кызганыч шулар кайсылары үзенә шул сорауга җавап тапмау сәбәпле кул салучылар, кол кол салучылар субханалла. Әйе. Әгәр дә без статистикага игътибар итсәк, җәмәгать, суицидка бирүчеләрнең күбесе нәкъ менә шушы ике сорауга җавап ала алмау сәбәпле. Ә безгә Аллаһ Раббыбыз, әлхәмдүлилләһ, Коръәни Кәримдә язып калдырган ич. Әгәр дә без Мосхафны ачсак, Коръәни Кәримне ачсак, ул аять, бәлкем, биш сантиметрлык кынадыр. Әйе, кыска гына аять. Әмма шушы аятта адәм баласы менә шушы нәкъ ике соравына камил җавап таба ала. Һәм аны дөрес аңлап инде тормышка ашырырга бик мөһим. Менә тормышка ашырганда инде. Менә монда хаталар, дөрес аңламаучылыклар килеп чыгуы ихтимал. Шул сәбәпле, кардәшләрем, кыскача гына гыйбадәтнең нәрсә аңлатканын искә төшереп узасым килә. Гыйбадәт ул җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз сөйгән, яраткан, Аллаһ Раббыбызга хуш килгән, ул разый булган, ул канәгать булган телең белән булсын. Тәнең белән булсынмы ул? Күңелең, җаның белән булсынмы ул кылган эш, гамәл? Әйе. Бәлки араларыбызда бардыр, яки күргәнебез бардыр. Аһа, гыйбадәт кылып яшәргә, димәк, Сакал үстердек, яулык кидек, бер кулга Коръән, икенче кулга тәсбих, бетте, көне-төне мәчеттән чыкмыйча, гыйбадәт кенә кылып яшибез. Әлхәмдүлилләһ. Алай түгел, җәмәгать. Әлхәмдүлилләһ. Гыйбадәт ул күп кырлы. Аны без ниндидер бер кысалар белән генә чикли алмыйбыз, чөнки Аллаһ Раббыбыз Гыйбадәтне үзе күп кырлы ясады. Мин атаган әйберләр ул җәмәгать гыйбадәтнең бер генә өлеше. Ә ул, субханалла, аның анда ахыры чиге юк. Ахыры чиге юк, субханалла. Әмма дөрес аңлап, дөрес ният белән, ихлас күңелдән һәм динебезгә каршы булмаган эшләр булуы бик мөһим. Шул сәбәпле, кардәшләрем, әйтәсем килә. Әгәр дә арагызда бар икән укытучы кеше, ул балаларыны тәрбияли икән, карый икән, гыйлем бирә икән, Аллаһ ризалыгы өчен, Ул шулай ук гыйбадәт. Әгәр дә арагызда бар икән табиб кешесе, кешеләрне дәвалый икән Аллаһ ризалыгы өчен, карый икән, операцияләр ясый икән, шулай ук гыйбадәт. Әгәр дә арагызда бар икән төзүчеләр, Аллаһ ризалыгы өчен юллар төзисезме, йортлар саласызмы? Яки басулар саласызмы? Баганалар ут булсын өчен урнаштырасызмы? Ул шулай ук гыйбадәт. Әлхәмдулиллаһ. Әгәр дә яшь парлар Аллаһ ризалыгы өчен гаилә корам дип, хәләл җефетле булам дип никахлаша икән, ул шулай ук ибадәт. Ата кешесе балалары белән уйный икән, хатыны белән рәхәтләнә икән, елмая, көлдертә икән, уйный икән, ул шулай ук җәмәгать гыйбадәт. Әлхәмдулилла. Җәмәгать, мин әгәр дә саный башласа, җәмәгать, кимендә иртәнге намазга кадәр җомга вәгазен үткәрергә туры киләчәк. Бик күп кырлы, әлхәмдулилла. Чөнки Аллаһ Раббыбыз безгә бу дөньяда җиңеллек, бәхет тели. Аллаһ Раббыбыз безгә теләми авырлык, без булдыра алмаган йөкне йөкләми бер адәм баласының җилкәсенә. Юк. Аллаһ Раббыбыз күп әйберне безнең өчен бар кылды. Җиңеләйтте һәм шуның берничә өлешен генә харам кылды. Берничә өлешен. Ату кемнәрдер әйтергә мөмкин, менә сездә исламда бөтен нәрсә харам, монсы әрам итегез. Юк, киресенчә. Күп нәрсә ярый. Һәм син аны ислам динендә булып, бүтәнчәләй кабул итәсең. Әмма кайбер әйберләр генә ярамый, әйе. Әмма аның зыяны дин ягыннан гына расланмады, аның зыяны Медицина ягыннан да, фән ягыннан да һәм, әлбәттә ки, диннәр ягыннан да расланган. Һәм шуңа күрә күрәбез, хәтта ки Аллаһ Раббыбыз харам кылган әйберләрдә дә безне кайгырта. Шунда да аның мәхәббәте ачыктан-ачык күренә. Чөнки Аллаһ Раббыбыз тәнебезгә, күңелебезгә, телебезгә, акылыбызга зыянлы булган әйберләрдән тыя. Субханаллаһ. Бу Аллаһ Раббыбызның кодрәте, рәхмәте безгә карата, кардәшләр. Әлхәмдүлилләһ гыйбадәт сүзенең кыскача гына аңлатмасын искә төшереп уздык, кардәшләрем. Гыйбадәтебез камил булсын өчен, дөрес башкарылсын өчен, Кем булуы мөһим? Мөселман булуы мөһим, кардәшләрем. Әйе, әгәр дә без нәтиҗәсен гыйбадәтебезнең шушы дөньяда да, ахирәттә дә күрергә телибез икән, мөселман булуыбыз бик мөһим. Һәм мөселман булып калу Мөселман булу безнең һәрберебезнең өстендә. Без аның өстендә тырышырга һәм эшләргә тиешбез. Юкка гына Аллаһ Раббыбыз берничә аятьләрендә Коръәни Кәримдә игълан итеп әйтә, Вә лә тәмүтүннә илля вә әнтүм муслимун. Үлмәгез. Үлмәгез ки! Бары мөселман халәтендә булмыйча. Ягъни Аллаһ Раббыбыз игътибар бирә. Мөселман булып улыр үлергә тырышыгыз. Мөселман халәтендә булып. Сорау туа. Мөселман кем соң ул? Нәрсәне аңлата? Мөселман әллә ул татар булып тууың гына микән? Әллә синең әби-бабаларың татар булу сәбәпле син мөселманмы? Әллә соң мөселман булу өчен Аллаһ Раббыбызга буйсыну кирәкме? Әйе. Мөселман җәмәгать, гарәп теленнән муслим дигән сүздән, тәрҗемә итсәк, ул буйсынган дип тәрҗемә ителә. Покорившийся. Кемгә? Кояшка, айга, ашаган ризыгынамы? Йоклаган караватынамы? Ата-анасынамы? Кемгә? Аллаһ субханәһу ва тәгаләгә. Аллаһыга буйсынган кеше мөселман. Покорившийся воле Господа. Шуңа күрә, кардәшләрем, без менә әлеге төшенчәне истә тотып, алга таба аның өстендә эшләргә тырышырга тиешбез. Җиңел түгел. Әйе, җиңел түгел. Мөселман булыр өчен җәмәгать елына бер ике генә гаит намазына килеп, яки никах мәҗлесләрендә генә, Коръән ашларында гына, яки берәрсен озатканда бахилеккә искә төшереп, мөселман булып кына калабыз микән? Әйе. Иншалла без мөселман булып калабыз, җәмәт. Әмма никадәр камил рәвешле соң без, безнең мөселман булуыбыз. Менә мөселманлыгыбыз камил булсын өчен тырышырга кирәк. Гади генә мисал. Спортсменнар. Бер кеше спортсмен булырга теләде. Килде спортзалга, әй малай, герләр күтәрде, жим лежалар ясады инде. Әй малай, булды, качок булды инде. Шул көнне бөтен канатлары җиерелгән, булай вообще. Все, фотога төшерде, мин спортзалда булдым дип. Спортсмен булдымы? Бер көн барып, юк. Спортсмен булыр өчен кимендә атнасына 3 тапкыр йөрергә кирәк. Кимендә. Ә КМС не булырга теләсәң? Мастер спорты булырга теләсәң, ә? Һәр көнне иртә дә, кичен дә, төнен дә Син шөгыльләнергә тиеш, тырышырга тиеш мастер спорта булыр өчен. Менә җәмәгать мөселман булыр өчен дә без шулай көн дә, иртә дә, көндез дә, кичен дә үз өстебездә эшләргә тырышырга тиеш. Шул вакытта динебезнең, иманыбызның, мөселманлыгыбызның тәмен дә тоярбыз. Нәтиҗәсен дә күрербез. Шул вакытта күңелебез дә камил булыр, иншалла. Әйе, кардәшләрем. Ә ничек? Ә ничек тагын? Бүтән ысуллар юк. Бүтән ысуллар юк. Менә без сезнең белән мастер спорта булырга тиеш мөселманлыкта. Кем булуыбызга карамастан, ничә яшь булуына карамастан, кайда булуыбызга карамастан, нинди милләт әһленә булуына карамастан, мастер спорта мөселманлыкта булырга тырышырга тиешбез. Менә шул вакытта динебез дә алга таба барыр. Менә шул вакытта да без яңа үрләргә ирешербез, Аллаһ теләсә. Кайчан без чынлап торып та төшенәчәкбез менә шушы төшенчәнең асылына һәм кайчан без чынлап торып та тырышачакбыз мастер спорты булырга. Менә шул вакытта безнең арттан барачак дөнья, ә без дөнья артыннан түгел. Менә кайчан без үзебез мастер спорты булачакбыз, дөнья үзе безнең арттан барачак. Без өйрәтәчәкбез дөньяны ничек яшәргә. Әлегә эшләргә дә, эшләргә, кардәшләр. Үз өстебездә, аннан соң якыннарыбыз өстендә, иншалла, җәмгыятебез өстендә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрберебезгә дә насыйп иләсен динебезне дөрес аңлап, гыйбадәт төшенчәсенең дөрес аңлап төшенеп һәм мөселман халәтен югалтмыйча, мөселманның кем икәнен онытмыйча, һәр